Gem gyfartal heddiw hew, um, frustrated ta relief bod ni wedi cael y pwynt yn diwedd? Wrth ma'n ddorol bod un gol lawr um, i dod fel nôl i gêm ail hanner. So, yn ei sal, yn ei cyntaf, yn ei warthus. Um, hwnna wedi profi mor ddrwg ydyn ni wedi chwarae a gig y beli hir atyn nhw. Ac oedd e just yn gêm sal, dau tîm, dau tîm sal ond yn nhw well na ni. Uh, ail hanner, t'mod ar ôl ga'l y y yr ail gôl yn meddwl falle fyswn i 'di yy dal ymlaen at e ond yym t'od cic o sgyn nhw yy yn wych yn diwedd. Pam ti'n meddwl oeddan ni mor sal y y hanner gynta' 'na? Wel dwi ddim yn siŵr t'mod a- a- ry- dwi a- ryn- dwi'n meddwl odd nhw efo rheolwr newydd ac tîm ac o'dd e isio pwysa ni a roi roi ni dan pwyse yy i chware iddyn nhw t'mod siawns i nhw trio codi o'r o'r yym gwilod a chwaraewyr ni 'di panicio tipyn bach t'mod Yym dydyn ni ddim arfer yn trio chwarae bel allan o'r cefn ond yym t'o' pan o'n dipyn bach o pwyse dwi'n meddwl y chwaraewyr jyst yn mynd i fyny trio sgorio ond o'dd y pawb yn fflat yn y llinell top 'na ond yy ga'r bêl jyst yn disgyn i i i'r un lle yn canol cae ac o'n nw well na ni on' fwy cyflym na ni. Yym falle y gêm a nw ga'l yn y wythnos aru helpu nw. Um, dwi'n gweld yn cliché dweud hyn, ond gef o'n two halves oedd hi, nathon ni, mi nathon ni dominate yr ail hanner, os am, os am hynna. Um, be nath newid? A ni jyst dechrau pasio bel. um, Tyw'n a ni ddim newid dim byd yn rhan y siap na y chwaraewyr just i ddeud nhw i pasio bel uh, yn, yn llai o distance a pethau yna, cael ar angles a trio chwarae trwy nhw. Ac yn diwedd nhw disgyn i ffwr, chwaraewyr yn dechrau wneud hwnna. um, ar ôl un o ddau yn ei gael dim fath o llwyddiant. Um, ac yn, fel ti dweud, oedd newid, newid y hanner, um, tymod, yn diwedd yn nhw jyst yn tri county attack. Ac uh, tymod, ar ôl ar gol ar ail gol, ti jyst yn gobeithio ydych chi'n dal ymlaen, ond fel ti dweud, oedd o'n gol gwych iddyn nhw yn diwedd. Ac yr ail gol iddyn nhw, uh, nath wneud sy'n gam gyfartal, um, da ni gyd yn mynd o gwmpas o, um, o gael gydarfod beth bynnag yn teimlo, dyma chydig ffleitydd mewn un ffordd, achos mae o'n teimlo fel collad ydy. Ond yma, da ni gyd yn teimlo, ti'n modd oedd hwn lawr ar papur i, i pawb, dwi'n meddwl, wel, safe point iddyn ni. Um, ac oedd o'n bwysig yn ni yn ennill y gêm, ond uh, dyn ni heb di wneud o. Ond yna lot o pethau ail hanner um, positif. So, Max a Jake yn dod i fewn a, a cael gemau dda a ddau yn nhw. Um, ac un o ddau o'r chwarae safle, safon ni chwarae, yn dweud, ti'n modd, mae gen i dal siawns a ennill dal uh, Dau, dau neu tri o gemau eraill yma sy, sy fynd. Ac ar ochr positif arall hefyd, um, tra mae gennym ni um, hefo um, y ddau ogel ar exam, Jack a Max, um, hefyd mae gennym ni Nathan i ddod i fewn ac mae Noa yn ôl yn y sgwad drws nesaf, dyn ni'n gobeithio. Um, felly mae'n ma rhoi dipyn opsiwn sy'ch ddim ond ydy. Ydy, ti'n meddwl lot o headaches maen nhw'n dweud, ond headaches da. Ti'n meddwl, mae'n edrych fel dyn ni wedi colli Joe am y flwyddyn rwan. Um, so dyn ni'n quite too sure sut mo So rhaid ni edrych arno fo, ond fel ti'n dweud, mae Noah yn ôl, mae Nathan yn ôl, so, mae gen i opsiynau rwan i, i, i newid pethau. Ac uh, so, mae'r ma fainc yn, yn gry rwan. Ac uh, gen i lot o pethau dwi'n chi'n gwneud, a ni'n newid y gêm, a ni'n rhoi y, y, y, y subs ar, a ti dweud, ac ar newid y gêm yn, yn llawn. So, does dim cweith digon i uh, gael y 3 phwynt yna'n diwedd. Gret, diolch ti heo. Diolch yn fawr chi. Diolch. Helo, Hugh Griffiths o Clwb Peldroed Cynarfon. Pawb eisiau dymuno dda i pawb y gwasanaeth Gwaed Cymru. Diolch fawr i chi gyd.